tunah hemi design hi kan lo tiang request hi in tam khawp mai a hemi bik hi. Chuvang chuanin tun hnaiah an request deuh char char a nia. Chu chu hei hi a hma pawh khan kan ti tawh a, Raglan cut a har miah lo a, cut and spread tho kha a nia mahse an rawn ti tlut tlut sia kan lo tih sak leh mai ang cheu. A hnuaia mi hi chu kawr ban bul cut tawp a ni ta a chunga mi hi a hnuaia mi hi ti mai ila a ban bul a pangaia a kawng chin lak tawp a ni ta ih hetiang hi chu a cut danin thiam ve em em ka ring a tunah hianin raglan kan tih chuanin raglan ah reng reng chuanin umm leh-- Drop shoulder a ni ta a nih chu. Raglan cut a nih bakah khan tunah hianin a dar hi standard measurement ah khanin a dar hi sawm pali kan tih kha helaia a ban puam deuh han khuh tura kan duh chuanin sawm pariat vel te emaw sawm pakua te emaw in tih ang. Chuan sawm pariat in kan tih ang aw nine ah. kan la ang. Mahse thil pakhat chu standard measurement ang khan kan tîng a, chuan hei seven ah hian seven ah hian kan eng lo tho dawn a ni chu. Chuan line hi chu eng lo deuh ang a, twenty in tih ang aw, tah zawk hian. Chuan hei seven ah te hian kan chhinchhiah phawt ang a, chu chu a nghawng zau zawng hi four in kan tîng a, chuan hei. Heta tang hian half inch a ni ta, ti hian a rawn kal dawn a ni. Ti hian hetah twenty ah kan la ta zak kha mah se ih a pangai ang a dar pangai angah hian a zak tur kha ahh seven a kan tih kha a mah se umm Raglan-ah hi chuanin tih len hret a ngai a eight ang velin kan ting a chuan a awm kha engzat nge thirty six maw? Aw tle lutuk a ka hmu tha thei lo reng reng a chuan a kawng hi fifteen ah kan la dawn a umm. Ti hian a lo ni ta ni. Chuan a kawng hi a kawng chat a cut loh in a chung deuh hlek ah hian tah hian an cut ta nih chu maw. Chuan hei a zak hi. Kan en anga hei tih hian tah hian tlem in a han kal anga tah hian hei te hian a rawn chhuk ta tah hian tlem in tih hian tih hian kan ti chho deuh anga kha kha tih hian a rawn kal a ni maw tih hian hetah teh hian tih hian in la ang chuan Ka YouTube video hmasa pawh khan Raklan cut dan hi chu ka dah nual tawh a chuan hei a kawng chunga an cut ta nih chu maw tih hian a kawng hnuai hi chu princess cut angin tah hian in cut tawp anga chuan lehlam pangah hian suihna hei a awm ta a suihna hi chu a suihna te hi chu puanthan lak tawpa hetah helaia hemi a lai hi ti hian a lo awm ta ti hian a awm a chuan ti hian a awm a helai helai leh helai-- Hei, hetlam a lehlam leh helai inkarah hianin a suihna kha i vuah ang a chuanin hei buckle an dah tawp a nih chu kha chu awl lutuk hei chu in hriat tho ka ring a chuan hei in in problem ber ni a lang chu job shoulder leh helaia. Umm, Raglan cut kan tih ang chi a, hetia va tih drop shoulder kha a ni ta a nih chuan ih hei hi arsa tura in ngaih chu heti laia a chuar awm hi a nih hmel a kha kha chu pleat ang kha maw cut and spread ang khan ti hian in ti leh mai dawn a ni ti hian in ka tang a ti hian. Tihian in spray tang a, hei puanthan ah tihian in spray tang a, hetah hetah in la kual ang a, kha te zawng kha chu chu in pleat keuh keuh ang a, in pleat duh loh leh gathers kan tih pawh chuar ang khan pawt chuar in ti khan in ti thei tho a nih chu maw chu chu, helai ah hian helai thlenga. Ih, a kawng helai thlenga chhuar tura in duh chuan hei hi in cut thui anga ti khan a nih loh chuan cut tlang pawn ti hian in spread anga helai kha pawh chhuar tel a ni mai kha te zawng kha a ni e. Request a tam em a, tun hnaia mi mah ni se ka rawn ti hmasa a nih chu.